Assalamualeykum ýene bir Mähriban watandaşlar. Ýaýlymda akyl ýeňiş atly telewätaşymyzyň jemleýji tapgyrynyň öňüsyrasynda şu günki gün. Bu gün gatnaşýan taraplar, elbetde, iki müň on dokuzynjy ýylyň ýanwar aýynyň on ýedisinde çekilen býujet çekilişiniň Netijesinde birek-birekli garşydaş bolup bäsleşmek umuman saýlama tapgyrda. Ine, bular, ýagny iň bir abraýly baýry ýokary okuw mekdeplerimiziň biri bolan, görşüňiz ýaly, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, şeýle-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň biýjetinden düşdi. Görşümiz ýaly, ýazgyşyndan hem belli bolşy ýaly, bu tarapda, ýaşyl meýdançada Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň topary hem-de, Seýit Nazar Seýdi adyndaky Türkmendost mugallymçylyk institutynyň topary ine bu meýdançada häzir olary garşylap. Mähriban watandaşlar, saýlama tapgyrymyzyň jemleýji sanynyň öňüsyrasyndaky bu sanyna umuman siziň ählijaňyza ýalkymly salamlarymyzy berýäris. Mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar, Akyl geňeşligi telewäsleşigimiziň studiýasynda ählijaňyzy hoş gördük. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Mähriban watandaşlar, eziz talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar. Bäsleşigimiziň bu sanyna siziň bilen didarlaşýanlygymyza örän şat. Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi diýler bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi iki müň on dokuz telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrlarynyň ahyrky sanlaryna häzir başlaýarys. Mähriban watandaşlaryna ýaňama içimiz ýaly, bilşimiz ýaly, Türkmenistan rowaçlygyň watany ýylynda, 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň on ýedisine gatnaşyjy ýokary okuw mekdepleriň ählijesiniň wekilleriniň gatnaşmaklygynda bije çekilişik gurnaldy. Bije çekilişigiň netijelerine görä, saýlama tapgyrlaryň bütinleý dowamynda hem-de dowamlykda haýsy bir topar, ýagny haýsy bir ýokary okuw mekdebi, haýsy ýokary okuw mekdebi bilen saýlama tapgyryň dowamynda bäsleşik alyp barjakdygy anyklandy we şol bijäniň netijelerine görä eýýäm bu ýyl saýlama tapgyryň sekiz sanagy ýaýlyma berildi. Syn etdiňiz. Häzir bolsa olaryň dokuzynjysy, ýagny jemleýji sanyň öňündäki sany hem-de indiki hepde mähriban watandaşlar saýlama tapgyry akyl giňişligi telebäsleşiginiň ol jemlener we indiki tapgyra gadam basar. Indiki tapgyra nähili gadam basylýanyny bilýäňiz. Çünki Bäsleşigiň dowamynda saýlama tapgyrlarda ýeňiş gazanan toparlar gönden-göni doly derejede indiki tapgyra gatnaşmaga hukuk gazanýar we ýeňlen toparyň indiki tapgyra geçjekligi ýa geçmejekligi bu saýlama tapgyryň ahyrynda belli bolar. Çünki ähli ýeňilen toparlaryň arasynda ýeňilen, ýöne ýokary netijäni görkezen toparlary biz X1, X2 edip indiki tapgyra geçirýärdik. Ine, bu saýlama tapgyry hem jemlenende şu meseleler boýunça pikir alşylar. Mähriban watandaşlar, häzirki pursatda bilşimiz ýaly, bäsleşigiň düzgünnamasyna laýyklykda, her bir tarapdan alty sany topar agzasy, topar başlysy, şikaýatçy agzasy, olar bilen biz häzir didarlaşarys. Ýene-de düzgünnama laýyklykda, bu duşuşykda hem gatnaşyjy her bir tarapdan, şeýle-de Ýaşlyk teleradioýaýlymyndan synçylarymyz bar. Olar bilen hem häzir tanyşarys. Uly hormat bilen, bu gatnaşyjy. abraýly, baý ýokary okuw mekdeplerimiz bolan bu taraplardan hormatly synçylar. Çünki Magtymguladyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinden synçy mugallymymyz Jennet Hojamammedowa bar. Jennet mugallym hoş gördük. Şeýle-de gatnaşyjy tarap bolan Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyndan hormatly mugallymymyz e, Sähra Myradowa mugallym bar. Sähra mugallym sizi de hoş gördük. Gahwan watandaşlar şeýle dene e, ýaş teleradioýaýlymyndan bir synçylarymyz bar. E, çünki utuklaryň berilişine hem-de e, akyl ulgamynyň işe girizilmesine jogapkär synçylarymyz bar. Çünki e, Bahargül Haltgulyýewa hem-de Öwezmyrat Aýdogdyýew bar. Bahargül, Öwezmyrat sizi de hoş gördük. Mähriban watandaşlar, eziz talypdaşlar, indi de has bir e, tolgunyjy pursat. Çünki gatnaşyjy taraplarymyzy e, uly hormat bilen meýdançamyza çagyrýar. Mähriban talypdaşlar, uly şatlyk bilen, şowhun bilen, şowhunly El çarpyşmalar bilen gatnaşyjy taraplarymyzy meýdançamyza çagyrýar. Gitara peýda diläp Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň topary, toparyň düzümi, Jennet Soltanowa, Merjen Hydyrowa, Oguljan Çaganowa, Kerim Esenow, Şatlyk Hudaýnazarow, hem-de toparbaşy Bibi Topyýewa bar. Bibi, toparyňyzam özüňiz üstünlik arzuw edýäs. Bäsleşikde hoş gördük. Siziň garşydaş toparyňyz, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň topary, toparyň düzümi, Gülşat Ismailowa. Güljemal Saryýewa. Söhbet Babaýew. Ýagşymämmet Annamämmedow. Merdan Jepbarow hem-de toparbaşy Röwşen Çargeldiýew bar. Röwşen Hoşroz toparyň üstünligi arzuw edýär. Mähriban watandaşlar, Akyl ýeňiji we telebäsdeşli toparlaryň meýdança gelmekliligi bilen häzir öz işine başlar. Toparlar, ikiňiz-de meýdançalarda hoş gördük. Üstünlik size ýar bolsun. Toparlar, häzir siziň bilen bäsleşige girişmezimiziň öňüni çäsi, geliň, bu maksada laýyk bordy, hormatly synçy mugallymlarymyzdan bir agy arzuwlaryny eşideliň. Hem-de synçylarymyz bar. Gahramon. Hormatly Prezidentimiziň, alym Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda ýaşlaryň döwrebap bilim almaklary üçin, özleriniň ukyp-başarnyklaryny ösdürmekleri üçin giň mümkinçilikler, ähli şertler döredilen, ýurdumyzda zehin ýaşlary ýüze çykarmak boýunça dürli görnüşli çäreler durmuşa geçirilýär. Ynha, bu gün hem Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Ýaşlyk teleradioýaýlymy tarapyndan taýýarlanan Akyl giňişligi telebäsleşiginde ýokary okuw mekdebiniň talyplary özleriniň zehin başarnyklary boýunça bäsleşerler. Bäsleşýän toparlara uly-uly üstünlikler, şowlulyk arzuw edýän. Pursatdan peýdalanyp, şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän mähriban Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli tutýan her bir tutumly işleriniň rowaç almagyny arzuw edýän. Köp sag boluň.
Arzuwlaryň hasyl bolsun. Jennat bolsun gerek size. Menem şu Sähra molymyň aýdanlaryna goşulýan. Hormatly Prezidentimiz talyplara şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýäni üçin köp köp sag bolsun aýdýan. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak tutýan işleri elmydama rowaç alsyn. Köp sag boluň.
Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, hormatly mugallymlar! Ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýarys, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, siziň hem alyp barýan asly halal, mukaddes käriňizde, mugallymçylyk käriňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris, ýogsa-da geljekki mugallymlary hem taýýarlaýaňyz. Bular bilen häzir gelişer. Bahargül. Salam mähriban talyp ýaşlar! Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri bilen bilelikde taýynlanyp ýaýlyma ýetirilýän Akyl giňişligi telebäsleşigimizde siziň ähliňizi hoş gördük. Gatnaşýan toparlaryň ikisine-de uly üstünlik arzuw edýän. Şeýle-de, bize şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, başynyň dik bolmagyny, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýüregimden arzuw edýärin.
Akylly gençlik telemeatlaşygyna gatnaşýan toparlar, iki topara-da üstünlik arzuw edýän, şeýle hem şu talyplaryň özüniň ýokary okuw jaýlarynda alýan ylymlaryny, bilimlerini kämilleşdirmäge doly mümkinçilik döredip berýän Hormatly Arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il bähbitli alyp baran işleri mundan beýlägem rowaç alsyn. Köp sag boluň. Köp sag boluň, mähriban talyp ýaşlar, hormatly synçylar. Sabolsun aýdýas, işleriňiz üstünlik ýar bolsun. Mähriban watandaşlar, ine görşümiz ýaly, toparlaryň ikisi-de, çünki ine, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň topary, Bibiniň topary, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň topary, ýagny Röwşeniň topary ikiňizem meýdançada. Taraplar, ilki bilen sorajak zadym, düzgünnama bilen siz tanyş. Häzirki pursatda düzgünnamanyň şertleri boýunça gaýtadan geçmek wajyplygy barmy? Ýok, biz. Ýok, Bibi. Ýok, biz düzgün nama bilen tanyş. Tanyş, taýyn.
Diýmek, bu nokatdan aňryk biz diňe düzgün nama boýunça doly derejede hereket ederis. Düzgün namanyň şertleri, folstart hem-de ilkinji sekuntlarda jogap bermek, bularyň ählijesi düzgün nama laýyklykda. Jogap bermekligiň özi hem düzgün nama laýyklykda alnyp barlar. Siz düzgün nama bilen tanyş. Hem-de ilki bilen-ä iki tarap, Röwşen bibi ikiňize-de üstünlik arzuw edýän. Mähriban watandaşlar, ine görşümiz ýaly, talyp ýaşlaryň bu bäsleşigiň dowamynda üstünlikli çykyş etmekligi, bu geljekki talyplara hem oňyn täsir edýär. Hormatly Arkadagymyzyň, mähriban hem Gahryman Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýola goýlan Akyl giňişligi, mekdep okuwçylary bilen atly telebäsleşigi hem häzirki wagtda doly derejede alnyp barylýar. Okuw möwsüminiň ahyryna çenli mekdep okuwçylarynyň duşuşygy bu ýyl boýunça jemlener. Talyplar siziňki Täze ýyl baýramçylygyna çenli dowam eder. Indi mekdep okuwçylaryna hem gatnaşýan, gatnasýan talyp ýaşlara hem Akyl ýeňişligi telebäsleşiginde üstünlik arzuw edýän. Toparlar, üstünlik size ýar bolsun! Röwşen, Bibi, hormatly mugallymlar! Sowalnama giriş bilýäsmi? Giriş bilýär? Girişýär. Eziz watandaşlar, e, Türkmenistanyň Bilim ministrligi Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýler bilen birlikde taýýarlanýan akyl ýygynyşlygy telebäsleşigimiziň sowal tapgyrlaryna häzir girişýär. Toparlar sowal tapgyrlary taýynlyk işlerini doly derejede gördüler. Mähriban watandaşlar, sowal-tapgyrlara siziň özüňiz hem gatnaşyp bilersiňiz. Siziň pikirleriňiz bize gyzykly. Mawy ekranyňyzda görýän telefon belgileňize, internet salgymyza ýüzlenip bilersiňiz. Mähriban watandaşlar, eziz talyp ýaşlar! Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişýäs. Gatnaşyjy taraplar, Magtymguly Adynäk Türkmen döwlet uniwersiteti, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty, Hasap, nol, nol, Dogry jogap üçin beriljek utuk, bir utuk bolar. Şeýlelik bilen, sowalnama girişýär. Röwşen, Bibi, taýýarmysyňyz? Sowal. Sowalnamalara, sowal tapgyrlaryna girişmänkä ýene bir zat size ýatladaýyn. Saýlama tapgyryň bütinleý dowamynda diňe on sany sowal tapgyry bolar hem-de diňe zehin sowallary bolar, atalar sözleri we şunuňa meňzeşler bolar. Siz muňa taýynsyňyz diýip umyt edýän, sowal tapgyryň özüne girişýäs. Gyzykly sowal. Bibi, Röwşen, latynça bilýäňizmi? Bilen bolsaňyz has gowy bolardy häzir. Eger latynçadan terjime edilende amicus, dost diýmegi aňladýan bolsa, inimicus näme diýmek bolar? Eger amicus, dost diýmek bolsa, onda inimicus näme bolar? Wagyt gitdi. Köp sag boluň. Bibi. Kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Kerim jogap berýär. Kerim.
Amicus dos. Inimicus. Onda bu a a sözi däl, ýok diýen manyny, onda dost däl, bu duşman diýmegi aňlatmak mümkin. Gutaryňyz jaňyz şol. Duşman, dost däl, duşman. A, diýmek, e, ini goşulmasynyň öňünden goşulmaklygy bu onuň garşydaş manysyny berer. Owa, a sözi garşydaş manysyny. A sözi. Dost däl, ýagny duşman. Kabul.
A, mikrofon alın. Tanışmydyňyz öň beýle sözler bilen? Meni gyzyklandyrýar. Öň meselem köp sözlerinde, latyn sözlerinde şony ýaly a däl manysyny berýär. O taýda diňe bir a däl, a ni, ýok, i ni. Aýmikus birinjide bardy. Aýmikus e, bu dost diýmegi aňladýar. Inimukus. Siz häzir jogap üýtgedip bileňizok. Kabul etdim biz. Kabul etdik. Şertli söz aýdyldy. Häzir diňe utugy yglan etmek bolýar ýa-da alim beýle kaý etmek bolýar. Şeýlemi? Bibi. Netije? Netije? Hasap açyk. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Ikinji sowal tapgyry. Taraplar Röwşen Bibi, taýarmysyňyz? Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan. Gury kaşyk agyz ýyrtar, Bu nakylda kaşyk sözi nämäni aňladýar? Wagt gitdi. Bibi, siz ösüp oturyň. Bibi. Biz häzir wagty diňe Rowşan üçin goýberdik. Galan meseläni häzir gürleşeris. Rowşan kim jogap berýär?
Soraga jogap Gülşan berýär. Gülşan.
Kaşyk diýmek çemçe diýmegi aňlatýar.
Gury kaşyk Agyz ýyrtar. Hawa. Çemçe gury bolsa?
Agyz ýyrtar. Kabul. Size-de şeýle garşydaş sorag-da. Gadymy sözler, ata-babalarymyzdan bize gelen sözler, dogrumy? Kaşyk sözi, siziň pikiriňizçe, çemçe. Dogry, nakyllarda Ol pikirlenseň, düşünip, manydaş sözüni gözlemeli. Dogrymy? Bu ýerde e, gury kaşyk agyz ýyrtar diýär. Kaşyk dogry, e, ata-babalarymyzdan bize miras galan hem-de e, kän bir ulanylmaýan söz. Şonuň üçin hem şu ýerde sowal tapgyr hökmünde ýetirmek degerli boldy diýip hasaplanyldy. Kaşyk, ýene şoňa meňzeş närde durulýar?
Käbir şiwelerde, ýalňyşmasam. Şiwe dillerinde. Hawa, şiwe dillerde galamam şemşe diýmekle aňlatýar. Galam diýmekli ýöne.
Hawa, galam şemşe diýmekle aňlatýar. Ýöne has gadymy türkmen dilinde kaşyk şemşe diýmekle aňlatýar. Ol şiwe dili däl eýýäm, şeýlemi? Hawa.
Ýöne kaşyk şemşe diýmek. Käbir ýerlerde bolsa, käbir şiwelerde şemşä, demir şemşe, tahta şemşä aýratyn kaşyk diýip aýtýanlar. Netije?
Hasap deňe deň. Indi taraplar köp sag boluň. Köp sag boluň. Biz indiki sowal tapgyra geçmezden käbir şertler boýunça durup geçmeli bolýar. Bu düzgünnama doly laýyklykda. Düzgünnama laýyklykda Duýduryş sesi eşitmezden yşky ýakmaklyk, Polestar, Bibi, siz Polestarda düşdüňiz. Siz hem toparbaşy, hem yşky ýakýan çagda, diýmek, toparyňyz esasy bir agzasyndan häzir agzasyny ýitirýär. Siz düzgünnamany bilýäňiz. Ýeriňize degerli birini goýup, soňra meýdançany boşatmagyňyzy haýyş edýän. Polestart boldy dämi? Boldy. Kim geçýär ata? Gel Oljan. Oljan. Häzirki ýagdaýda e, bu duş gelýän ýagdaý. Şonuň üçin hem düzgünnama laýyklykda e, toparyň topar başysy hem-de yşk ýakýançy agzasy aýry-aýrylykda goýulýardy. E, düzgünnama laýyklykda duşuň öňi syrasynda eger Iki sany garşydaş tarap hem-de alypbaryjy bolup düş ylalaşsalar, onda käbir şertlerine özgertme girizilýärdi. Biz duşuşygyň öň ýany siziň bilen ylalaşyp, iki tarapda hem toparbaşylar meýdançada hem-de şikâkçança agza bolup galdy. Men size duýdurdymam. Bu ýagdaýda töwekgelçilik edýäňiz. Hol sag bolan ýagdaýynda toparbaşam ýitýär. Ine-de garşydaşyňyz-da şeýle. Röwşen, bu minutdan aňryk siz öz garşydaşyňyzyň bäş agzadan ybarat bolan toparyna öz doly düzümiňiz bilen garşy oýnarsyňyz. Hem-de bu duşuşygyň şeýle dartgynly derejede boljagy öňünden hem aýdyňdy. Ikiňiz hem bir öňdebaryjy göreleri ýokary okuw mekdepler, geljekki mugallymlar. Hem-de size zehin sowallary kyn bolmaly däl diýip düşünýän. Şeýlelik bilen biz üçünji sowal tapgyryna girişýäs. Munuň özi hem zehin sowaly, dogrusy, özara pikirlenişip, näden-näde dogry jogaby çykarmaga mümkinçiligiňiz taraplar bolar. Üns berýäs. Taýynmysyň Röwşen? Oguljan. Taýyn. Sowal. Poketbook çaphanasynyň emblemasynda nämäniň şekili bolup biler? Eger çaphananyň adyny iňlisçeden terjime edeniňde jübi kitaby diýen manyny berýän bolsa. Wagyt gitdi.

Megerem dogrudyr, men daha ýalňyş diýemok entek. Häzir kabulam edemok.
Esasy Jüwiden çykyp duran kitap. Hawa, Jüwi.
Den çykyp duran kitap. Pocket book. Iňlisçeden terjime edilende Jüw kitaby diýip e, manyny berýän bolsa, öz hem çaphana bolsa, onda onuň emblemasyny ellete Jüwden çykyp duran kitap diýip düşünjäňiz bar. Hawa. Diýmek, gönden-göni sözüni şekile geçirip şo ýerde goýmalydy. Kabul. Gülşan, näme diýseňem men pikir edýän, bu bu ýerde e, göçme manyny ulanmalymydyk diýýän. Gönden göni. Ola mümkin.
Biz gapçyk diýen pikirim geldi ýöne. Gapçyk diýen pikir geldi. Ýöne jüwden çykyp. Siz näme bolsa jüwden çykýan kitap diýip. Kiçi kitapdan bilýäs, pocket booklaryň kiçi kitap. Dogry, onuň terjimesi hem e,
şol. Hawa. Jüw kitap.
Bu çaphana bilen tanyşlygyňyz barmy siziň? Ýok, ýöne Pocket Book diýip öz aramyzda ulanýas, kiçi kitaplara Ol Pocket Book diýilýär. Pocket Book. Hawa. Özü bu kitap. Kitap, kiçi kitap. hawa, kitap dükançalarda Ýaňzyda.
Pocket Book diýip durýar şeýle kiçi kitaplara. Hi, şonda hiç hili emblema gabat gelmedi onda? Ýok, gabat gelip görmedik. Kitaplam hiç kimä gabat gelmedi.
Ýok, gabat gelip görmedik.
Men gabat geldim.
O ýerde juwdan çykyp duran kitaby men görmändim. Netije? Jogap, Ýalňyz. Şert boýunça Röwşen häzir biz size-de gaýdyp geleris. A Güljan, Oguljan. Galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz? Çünki garşydaşyňyzyň jogaby ýalňyş. Hawa, galan wagty ulanýas. Dowam edýäs.

Ozan, kim jogap berýär? Bu soraga men özüm jogap berýän. Diňleýän.
Meniň pikirimçe, e, şol bloknot ýa-da ýan depder diýip jogap berýär. Ýan depderçäniň surady bar.
Kiçiräk zadyň görnüşi bolmaly-da. Şeýle. Şeýle. Häzir siziň kiram kabul edemok onda. Kabul edemok onda. Ýene şol jogapda galýaňyz. Dogry ýalňyş diýemok onda. Ýöne.
Hawa, şo jogapda galýas. Şo jogapda-da galýaňyz kabul. Indi kabul etdirik. Nähili bolar? Siz bulutuňyza ýitirdiňiz eýe. Rowşan. Bir agzaňyzam häzir sanjy sekuntlardan ýitirýäňiz. Garşydaşyňyza utuk bilen üçin edäýdiňizmi kaňyz? Gülşan düşünýär. Eger bloknot dogry bolanlygynda, onda Gülşanyň jogaby hem dogrudy. Eger şeýle boljak bolsa, dogry dälmi? Ol şo bir zat boldy. Netije özünden hem aýdyň. Netije, Bahargül, düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda, indiki dogry jogap üçin toparlara iki utuk berersiňiz. Bu jogap hem ýalňyş. Röwşen, şerti bilýäňiz. Gülşan, eger Röwşen ýeňiji bolsa, onda indiki tapgyrda görüşmegimiz ahmal sizbilen. Bibi bilen hem edil şon ýaly. Eger Oguljanyň topary häzir ýeňiş gazanybilse, onda indiki tapgyra doly düzümiňiz bilen gatnaşarsyňyz. Köp sagboluň. Oguljan, häzirki pursatda indi garşydaşyňyzyň topar düzümi bilen san boýunça deňleşdiňiz. Öz bäş agzadan ybarat toparyňyz bilen garşydaşyňyzyň bäş agzadan ybarat toparyna garşy oýnarsyňyz. Häzir üçünji sowal tapgyry berildi. Indiki tapgyra geçmezimizden öňinçäsi tomaşaçy talyplar isleg bildirýäniňiz barmy jogap bermäge?
Men Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň matematika fakultetiniň üçünji ýyl talyby Esen Mobassan. Biziň pikirimizçe kenguru. Kenguru. Näme üçin?
Jübüsi bar-da öňünde şeýlemi? Hawa. Ýöne aslynda şol Pocketbook, Pocketbook çaphanasynyň emblemasynda dogrudan-da kengurunyň şekili bardy. Bu Belli çaphana bolansoňam ine şu ýerde zehin sowallaryna goşuldy we dogry pikirlenseň munuň jogabyny tapyp bolardy. Röwşen şeýlemi? Ýöne tapmadyňyz. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Röwşen, Oguljan, indiki sowal tapgyry bu juda aňsat sowal tapgyry diýip men düşünýän. Meň düşünişim boýunça. Hem-de Akyl ýeňişleri telebäsleşigi, bu diňe bir zehinleriň bäsleşigi däl-de, eýsem, bu çalasynlygyň hem bäsleşigi. Häzirki sowal tapgyr hatda şu derejede bolup biler, ýagny iki kim näçe? Çaga-da belli döl. Şo derejede aňsat sowal. Ýöne beý diýsem, Falstar-da düşäýmäň. Röwşen Oguljan, Bibiň yzyndan gidäýmäň. Bolýa? Indi serýaz. Taýynmysyňyz? Sowal. Kämahallar, kähalatlarda demire suwuklyk diýip bolarmy? Wagt. Gitdi. Wagt saklas. Röwşen. Kim jogap berýär? Röwşen. Jogaby Merdan jogap berýär. Merdan.
Merdan. Salom.
Biziň pikirimizçe, otag temperaturasynda käbir metallar suwkaly bolýar. Ýa bu sebäpden. Merdan, demire suwuklyk diýip ýüzlenip bolarmy? Demire suwuklyk diýip ýüzlenip bolarmy? Hawa. Bolar.
Nähili ýagdaýda? Nähili ýagdaýda?

Tema.
Otag temperaturasynda suýkanyny bolýar. Şol sebäpli. Röwşen.
Ýene bir zat. Ýene bir zat. Birinjiden-ä bäş dokuz bölümi ony ünsden düşürmäli. Ikinjidenem men size ýaňam aýtdym. Şu demir-ä temawy dä men şuňa suwuklyk diýip ýüzlenip bilermi? Indi sorag üýtgeýär-de onda. Ýok.
Men Kämahallar, kähalatlarda halatlarda.
demire suwuklyk diýip ýüzlenip bilermi? Merdan, şu derejede meydançadan gitmegiňiz islämok da siziň.
Awa.
Näli ýagdaýda?
Eredilen ýagdaýynda da. Söýkün. Ergin ýagdaýynda.
Köp sag boluň. Sag bol. Zähram onuň aýtjak zadyňyz bar? Ýok. Oljan, aýtjak zadyňyz bar? Ha? Men hem aýtjak zadym ýok. Netije jogap hasap Nähili bolmaly? Elbetde, ýeterlik derejede, eger ony gyzdyrsaň, eretseň. Jogap dogry. Köp sag boluň. Taraplar, Röwşen, Oguljan taýýarmysyňyz? Taýýar. Indiki sowal tapgyra geçýäs. Bizde tertip boýunça bäşinji sowal tapgyry. Umumy sowallaryň deň ýarysy häzir jemlener. Şeýlelik bilen, sowal. Arhimediň esasy oýlap tapan zatlarynyň biri, ýagny onsuz awtoulag sürüjileri aňsat-aňsat ýola çykmaýarlar. Aýratynam uzak ýola. Gürrüň näme barada gidýär? Wagt. Gitdi. Wagty saklaýas. Oguljan. Gürrüň näme barada gidýärdi, kim jogap berýär? Bu soraga biziň toparymyzdan Kerim jogap berýär. Kerim.
Ýagny bu soragyň jogaby ol linza şekilli şony ýa linza şekilli oýlap tapýar linzalary.
Arhimed diýjek bolýaňyz şony Hawa, tapdy. esasan. Linzalar. Meselem çyralary çyrany Häzir oýlap kabul tapýar. edemok.
Kerim. ünsden düşürmäň, bu zehin sowaly. Ýöne fakt nämede? Arhimediň oýlap tapan zady. Fakt nämede? Her bir sürüjä gerek. Hatda maňa-da gerek. Men awtoulag sürýän. Men şonsuz ýola düşemok. Ýöne men linza dakamok. Isleseňiz, mož, mümkin dogrudyr, siz linzada galyp bilersiňiz. Kerim. Utançaňyz. Kerim. Bar. Iki. Şol çyrara.
Ha? Çyra diýip jogap. Çyra. Kerim, kabul. Kerim, çyrany megerem Newton oýlap tapandyr. Men plan diýjek gel. Linzany megerem Arhimed oýlap tapandyr. Ýöne bu ähli sürüjä gerek diýip bilersiň. Kerim. Ähli sürüjä linza gerek diýip bilersiňmi? Ýok. Diýmek, utugam ýok. Netije? Jogap ýalňyş. Oguljany yşka öçürip bilersiňiz? Röwşen galan wagtyňyzda ulanaňyz-ow öýdýän, yşk ýakdyňyz.
Kim jogap berýär? Jogaby Babaýew söhbet berýär. Söhbet. Men hünärim fizik däl ýöne Arkimed bilen gyzyklanansoň bilýän. Häzir biziň hemmämiziň ulanýan göterijimiz ýagny. Siz ulananzok ony bilýän. Ýa biz ulanamzok umuman ýaýran adamlaryň arasynda. Ulag döwlende mysal üçin tekeri ýarylanda.
Awtoulagda oturýaňyzmy? Ýok ýok ýok oňaramogum. Tekermi?
Teker ýarylanda biz çalyşmaly bolýas şony.
Şony biz näme ulanýas hemmämiz? Açar. Ýok göteriji.
Balon açar diýýäsiz.
Ýok men göteriji diýýän.
Göteriji.
Göteriji.
Ulagyň aşagyna goýýas, göterýäs.
Arkimediň kanunyna howa barýar. Howa barýar, ýokary ýüp galýar.
Ulagy göterýär.
Ulagy göterýär. Domkrat. Biziň jogabymyz domkrat. Häzir hem dogry diýemok. Heniz kabul edemok. Ýöne Kabul. Babaýew. Sag ol. Oňaramok diýdim. Maslahat berýän, öwrenäýin. Damkra adam ýaňydan goýmaň. Jogap dogry. Görşümiz ýaly, hasap üýtgedi, dört, bir. Oguzjan, häzir bu gutarylyk netijäni hiç hili ýagdaýda çykaranok. Duşuň nähili jemlenjekdigi häzir röwşen belli däl. Ýöne indiki sowal tapgyra geçmezden biz şertimiz boýunça hereket etmeli bolarys. Oguzjan, bilýäňiz, Kerim nolunjy sekuntda jogap berdi we çürt-kesik ýalňyş jogap boldy. Şert boýunça hereket edeliň. Kerim meýdançany boşadýar. Köp sag boluň. Altynjy sowal tapgyry bile dowam edýär. Toparlar, bu gidişine gitse meýdança boşaýar, onunjy tapgyra çenli. Her gezek heriňizden biri gidip durjak bolar. Ünsli bolmagyňyzy haýyşt edýän. Islendik herekete, eger nägileligiňiz bar bolsa, Sähra mugallym, Jennet mugallym, Oguljan, Röwşen, bäsleşik, duşuşygyň netijeleri yglan edilmänkä, Gutarylyp netije, ýagny duşuşyk jemlenmänkä aýdyň. Duşuşyk gutarandan soň islendik pikir hiç hili ýagdaýda kabul edýän däldiris. Bu düzgünnama laýyklykda. Bolýa? Taýýarmysyňyz? Taýýar.
Taýýar.
Sowal. Eger eliňde ellik bar bolsa, onda hökmany suratda näme edýäs? Elligimizi çykaryp salamlaşýarys. Bu adat, ýöne bu adat nämäni aňladýar? Wagt gidýär. Wagt saklaýas, Röwşen.
Jogaby ýagşy jogap berýär. Diňleýän.
Bu sowalyň jogaby sylag-hormaty aňladýar. Birek-birege sylag-hormaty aňladýar. Diýilýänligi üçin.
Hawa, gözüňde garaýnek bolsa-da adatça çykarylýar. Köplenç sylag-hormaty aňladýar. Edep-ekramy, sylag-hormaty. Utanç jogap şol. Şol.
Megerem başga pikiriňiz bardyr? Ýok. Kabul. Röwşen. Näme-de bolsa hüşgärligi elden bereňizok. Wagt ikinji sekuntda saklanypdyr. Ýalňyş diýip otyr özi hem. Megerem muň şu wagtky aýdany dogrudyr. Jogap bereni dogry däldir. Şu wagtky diýýän sözi dogry. Megerem ýalňyşdyr. Ony häzir biler. Netije? Ha? Garaş diýen? Jogap. Özi hem bilýär. Ýalňyş. A, galan wagtyňyzy ulansaňyz, bilersiňiz ulan. Ulanýas wagt. Dowam edýär.

Hawa gutarykly. Meňle ulaşýaňyz olar bilen däl.
Gutarnykly jogapmyş. Gutarnykly jogap şol. Sylag hormat, garaz medeniýetli zat aňladýar. Kabul. Eger sylag hormat, eger medeniýeti aňladýan bolsa, onda sylag hormaty biz dogry diýip alardyk. Şübhesiz. Sylag hormatyň özi medeniýetligiň alamaty. Şeýdämi? Ýöne bu ýeterlik jogap däl-de. Şonuň ýaly-da diňe bir medeniýetligi aňlatýar diýmekligiň özi hem ýeterlik däl. Bu adat. Megerem köpler üçin bu adat tanyşdyr. Ýagny, gyşyň güni kim öňümizden gabat gelse, gönüläp ellik bilen şoňňuna salamla şaýamyzok. Elligimizi aýyrýar. Aýdyşyňyz ýaly, eger gözüňde gara äýnegiň bolsa, ony hem aýyrýar. Dogry, bu sylag-hormat, bu medeniýetligiň alamaty. Ýöne esasan bir adat nämeden galdy? Muny biz häzir hem eşidemizok. Jogap, elbetde, netije ýalňyş. Indiki dogry jogap üçin toparlar iki utuk alarsyňyz. Tomaşaçylar, jogap be Ahyryn bir dogry jogap berersiňiz. Selam. Men Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň matematika fakultetiniň dördünji ýyl talyby Aýjeren Sapargulyýewa. Haçanda adam, iki adam salamlaşanda, şeýle salamlaşanda süýem barmagy adamyň pulsyna degýär.
Ondan. Ondan haçanda şo salamlaşanda, haçanda elligi bolsa, adam şo ýerindäki pulçyny duýup bilmeýär. Indi şeýle bir zat bar, adam salamlaşanda göz biri ýüzüne seretmeli we elindäki pulçyny, pulçynyň üsti bilen adamyň ýagdaýyny duýup bolýar.
Adat. Barmy jogap berjek? Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň matematika fakultetiniň talyby Taňryja Örazsoltan. Meniň pikirimçe, öňki döwürlerde şu eller bilen eller bilen salamlaşylanda ellerinde zadyň ýokdugyny hiç hili şoňa garşy ýaragyň ýokdugyny görkezmek üçin elli eliniň boşdugyny aňlat aňlatmak manyda şu ellerini görkezip salamlaşypdyrlar. Eller boş şonuň ýa-da daşdan gelenler ellerini galdyran bolup galdyranlaryna ellerinde ýarag ýok men saňa neme hiç hili Saňa howpat nemäm ýok. Ýere ýetn ýetim ýok.
Ýere ýetn ýetim ýok. Men menden saňa diňe salam, taňr salam diýip elini boşdugyny görkezdi. Köp sag boluň.
Köp sag boluň. Röwşen oguljan, eşitdiňiz? Ylalaşarça barmy? Köp sag bol. Jogap dogry. şeýle e, jogap bardy ýaňky sowal tapgyry üçin. Jogap, Elbetde, ýarag ýokdugyny, edil niýetiň ýaly eliň hem arassadygyny görkezmek üçin. Şeýle jogap. Indi ýedinji sowal tapgyry bilen dowam edýäs. Taraplar taýynmysyňyz? Taýyn. Indiki dogry jogap üçin iki utuk alarsyňyz. Röwşen, häzirki jogaba siz dogry jogap berseňiz, onda gönden-göni indiki tapgyra ýol alarsyňyz. Eger Oguljan siz jogap berip bilseňiz onda sizde entägem umyt bolar. Sebäbi iň bolmanda altynjy utuga barmaly. Ýa-da bolmasa şu döwde, hiç kim bilmän şu döwde tamamlanmaly. Göreris. Ýedinji sowal tapgyry. Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan. Nakylyň yzyny dowam ediň. Gül tikensiz bolmaz. Hazyna, wagt gitdi. Gül tikensiz bolmaly. Hazyna. Röwşen.
Soragyň jawabyny Güljemal Saryýewa berýär. Güljemal.
Gül tikensiz bolmaz, hazyna eýesiz.
Kabul. Güljahan. Beriň mikrofony. Gül tikensiz bolmaz diýip jemlän ýagdaýynda yzyny dowam edip bilerdiňizmi? Hawa. Tanyşlygyňyz barmydy? Hawa. Elbetde atalar sözü.
Üçünji sekund. Oguljan, näme üçin sägindiňiz? Men haýran. Jogap dogry. Hata, üýtgediň. Indi käbir düşünişmek işlerini geçmek isleýän. Birinji sorag. Oguljan, Sähra mugallym, bäsleşigi dowam etdirmek gerekmi? Selam.
Ýene bir zat.
Sizi tijendirmek isleýän. Bu häzir siziň oýundan çykdygyňyz däl. Bular häzir diňe özlerine ýol bile üpjün etdi. Indiki tapgyra geçmek üçin. Eger siz intägem hasaby bäş utuga ýetirip bilýäňiz. Näme üçin, nähili ýagdaýda? Diýmek, indiki sowal tapgyrlaryň ählijesine siz dogry jogap bermeli. Iň soňky sowal tapgyrda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilen Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň arasyndaky ýagdaý ýaly ýagdaý ýüze çykmagy ahmal. Çünki, häzir hasaby jemleýji sowal tapgyra çenli, alty, üçe çenli ýetirip bilseňiz we soňky sowal tapgyryna ýeke agzaňyzy galdyryp, hasaby alty, bäş edip bilersiňiz. Beýle ýagdaýda siz, şeksiz, indi kitaplara, ýagny Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener tehnologiýalar uniwersitetine garşydaş hökmünde iks iki bolup çykarsyňyz. Ýöne muň üçin ähli sowal tapgyrlara dogry jogap bermeli. Ýöne muň üçin Röwşen ýol berermika? Ony häzir göreris. Indi serýäs. Sekizinji sowal tapgyry. Sowal. Haýsy guş gadymy grekleriň döwründen bäri akyl-paýhasyň nyşany hasaplanýar? Wagt gitdi. Olja, nämä säginýäňiz? Şeýle aňsat soragy. Soragyň jawabyny özüm berýärin. Elbetde berersiňiz.
Dogry berjegiňize dynanma, aýdyber.
Synançlar. Bu guş baýguşmyka diýip pikir edýäris.
Hatda kawulam edip oturjak. Dogry jogap. Dowam edýär. Dokuzynjy sowal tapgyry. Şu belli jümle kime degişli? Ýagşylyk etmäge güýjüň çatmasa, iň bolmanda ýamanlyk etme. Wagt gitdi.
Kim bilýär? Wagt gitdi. Soraga jogap bermän özüni synanyşaýyn. Häzirem garşydaşyňyza mümkinçilik bermekligiňizi dowam edýäňiz. Bu gowy hereket. Onda-da Röwşen kim jogap berýär? Şu jümläň awtory Mark Twenka diýip hasap edýäs.
Kim? Mark Twen. Mark Twen. Kabul. Rowşan, ýaňy näme üçin üçünji sekuntda sakladyňyz diýemde töwekgelçilik etmejek bolýan diýdiňiz. Şeýlemi? Siziň şo pikiriňiz dogry ekeni. Häzirki pikiriňiz ýalňyş. Jogap, netije ýalňyş. Oguljan, galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz? Hawa, ulanýas.
Dowam edýäs.

Bu soraga biziň topardan Jennet jogap berer. Jennet.
Kime degişli? Meniň pikirimçe bu jümle Lew Tolstoý, rus ýazyjysy şoňa degişlimikä diýýän.
Häzir kabul edemok seni. Ruzwelt ýa-da Lew Tolstoý diýýän. Bu internetde. Birini aýdaýyň.
Umman. Rus ýazyjysy diýdim, ýok, Ruzwelt. Rus ýazyjysy diýmedim.
Men kime degişli? Ha, sen rus ýazyjysy diýdim. Lew Tolstoý diýdim.
Onda Lew Tolstoýda galýaňyz. Internetde dogry gelipdim bir gezek, okadym muny. Dogry geldiňiz, okadyňyz.
Rus dilindäki görnüşini.
Şeýlemi?
Hawa. A, Jennet, size biraz kömek edeýin. Has irräkki döwre geçeliň-de. Lew Tolstoýdan has öňräge gideliň-de. Bir, iki, üç. Jogap kabul. Jennet bilen özara söhbetimizden hem belli bolan bolmaly. Netije Jemleýji sowal tapgyra düzgünnamanyň üç-üç bölümine laýyklykda taraplar iki tugal alarsyňyz. Bu jogap hem ýalňyş. Isleg bildirýäniňiz barmy jogap bermegi? Men Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh fakultetiniň ikinji ýyl talyby Hudaýberdi Ýohmaý. Meniň pikirimçe, şu soragyň jogabyny Indira Gandi aýdýan sözleri. Utuk beremok ýöne. Bolýa. Merdan.
Biz oýlanyp şu pikire geldik, şu netijä. Dogry jogaby aýdyp goýberseň.
Ýok, Mahatma Gandi öýdýär. Ýaňky sowalyň dogry jogaby indiki sowal tapgyryň içinde geler. Şeýtse has gyzykly bormyka diýen. Olam jemleýji sowal tapgyry. Sowal. Aristotel bilen baglanyşykly ýene bir sowaly size berýän. Bu sowal tapgyryň içi şeýle. Diýmek, ýaňky sowalyň dogry jogaby Aristotel bolmaly. Şeýlelik bilen, grek filosofy Aristotel bilen baglanyşykly ýene bir sowaly size berýän. Aristotel Isgender Zülkarneýniň mugallymy bolandygyna bilýän bolsaňyz gerek. Şeýle? Isgender Zülkarneýn şeýle diýýär, Men kakama ýaşaýanym üçin bergili, a mugallymyma bolsa Wagt gitdi. Wagt saklaýas. Oguljan.
Biziň bu sowalymyza Şatlyk jogap berer. Şatlyk.
Isgender Zülkarnaýnyň mugallymy Aristotel hem-de ol aýdýar, Men kakama ýaşaýanlygym üçin bergili, a mugallymyma bolsa.
Mugallyma bolsa şu.
Röwşen. Men aýdyň.
Men mugallyma bolsa şu ylym-bilim öwredeni üçin bergili. Ylym-bilim öwretdi ol, oňa dawam ýok. Ýöne şo taýda bir manyly owadan aýdan sözi bar-da. Näme üçin bergiň? Men sizden şu jogaba garaşýan çak. Aýdyň. Ýokmy? Kabul. Sag bol. A Mugallym diýildigi ol eýýäm şonuň ylym bilim berenliginiň alamaty. Dogry dälmi? Diýmek, eger diňe ylym bilim berenligi üçin dogry jogap boljak bolsa, onda o ýerde bu sowal tapgyry bolmazdy. Pikirlenişmeli. A şeýlelik bilen hem pikirlenişeňizde öňündäki söz. Näme manyny berýär? We şoň yzynda nämäni goýup bolar? Iň bolmanda manydaş sözüni bermegiňiz gerekdi. Elbetde netije jogap ýalňyş. Rowşan, galan wagtyňyzy ulanýaňyzmy? Dowam edýär. Iş göçüriň, Oguljan. Eger häzir Röwşen dogry jogaby berse, saýlama tapgyrlarynyň bütinleý dowamynda ilkinji gabat gelýän ýagdaý bolardy. Hasap 9-1 bilen gutarardy.

Indi manyly hem-de gysga jogap bilen aýdyňsana maňa şuny. Şo taýda meň ýaşaýanlygym üçin. Pikir ýöredişiňiz dogry, men ýalňyş diýjekkäm. Kakam.
Men kakama ýaşaýanym üçin bergili, a mugallymyma bolsa.
Ýaşan, ýa nädip ýaşamalyny öwredenim üçin. Şolar ýaly.
Rowşan. Kabul. Rowşan, men ýaňy bir zat diýdim, ýöne ýere diýmedim. Eger häzir siz dogry jogap berseňiz, bu akyl ýeňişligi telebäsleşigiň bu saýlama tapgyrlarynyň dowamynda ilkinji duşýan ýagdaý bolardy. A diňe bir bu saýlama tapgyrlarynyň dowamynda däl. Tutuş akyl ýeňişligiň taryhynda bu ilkinji gezek bolardy. Hasap dokuz bir. bolardy, eger dogry bolsa. Sebäp ýedi bir bile tamamlanan hem bar, sekiz bir bile tamamlanan hem bar. Düşündüňiz näme diýjek bolan? Aristotel Iskender Zülkarneýniň mugallimi bolan. Bu fakt. Iskender Zülkarneýn oň salgysyna bir zat aýdany çyn. Bu-da fakt. Diýmek, Isgender Zülkarneýn şeýle diýýär. Men ýaşaýanlygym üçin kakama bergili. A mugallymyma bolsa mynasyp ýaşaýanlygym üçin bergili. Netije, iki ýagdaýynam edip bolýar. Çünki sözme-söz ýalňyş jogap diýip, ýalňyş çykaryp bolar. Ýöne manydaş hökmünde ony dogry diýip alyp biler. Dogruda? Hasap 9-1. Mähriban watandaşlar, hezil ildeşler, görşümiz ýaly, akyl ýygyşyny telebäsde çözülen saýlama tapgyrlarynyň jemleýji sanynyň öň otyrasy meýle seýreräk duşuş boldy. Türkmen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk instituty, özara bu saýlama tapgyrda duşdular. Duşuşyk dogrusy çeker üsti boldy. Muňa garamazdan hasap ine görşüňiz ýaly. Dokuz, bir hasaby bilen Röwşen siziň toparyňyzy şeksiz indiki tapgyrda göreris. Oguljan, Bibi, siziň toparyňyzyň indiki tapgyra çykmak meselesi indiki hepdedäki san jemlenenden soňra Bilim ministrligine ara alyp maslahatlaşar we netije çykarylar. Ýagny utulan toparlaryň arasyndaky mesele seredilär. Eziz watandaşlar, mähman doganlar, ine görşümiz ýaly, Akyl ýöritgi telebäsleşigimiziň bu sanyny hem ýetirip tutýar. Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşyl teleradioýaýlym, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandäki resmi dileri bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl ýeňişleri iki müň on dokuz telebäsleşiginiň bu sanyny hem ýetirip tutarýar. Ýene ýakyn günlerde bu sana laýyk bir hepdeden Akyl ýeňişleri telebäsleşiginiň saýlama tapgyrynyň jemleýji sanyny görseris.